Hello. Nyame nhyira wo. Ɛyɛ wo nua Abrefa Mankwaa na ɛna nwummerɛ wo san te me nkan. Mede nkyerɛ firi adom ahengua anim de brɛ wo. Ɛyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asomdwie nka wo ɛwɔ baabi a wo biara na wotie Nyame asɛm. Na subscribe me channel no. wɔ YouTube Brefo Amankwaa Akwadwo na follow me wɔ me page Brefo's Hour of Believers Walking Truth anaasɛ me profile Brefo Amankwaa na wobɛte Nyankopɔn asɛm ase na wate Nyankopɔn nsɛm. Mesom wɔ uh, asɔre bi a yɛfrɛ no Redeem Lighthouse Church wɔ Greece man mu na yɛwɔ street bi a yɛfrɛ no 28 October Street Number forty eight oba a yɛ din wɔ bell no so redeem last star church sɛ wo bɔ a obi wɔ hɔ a ɔbɛ bie o na yɛ nyinaa ya bom na yɛ som na yɛ hyɛ nyankopɔn din animonyam nyame nka wo ho mɛ hwɛ wo kwan mɛ gyidi sɛ ɔbɛ ba wo ni me hwammɔ nyame nka wo ho. wɔ Yesu Kristo din mu. Yɛnkɔ Nyame asɛm ne yɛntie Nyame asɛm. Ɛduru baabi a na nnoɔma bi ɛresere anuanom but deɛ nti a ɛma meyɛɛyɛ saa video wei nyinaa yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛte biribi ase because saa kasafidie ɛyɛ ebi a yɛfrɛ no ɛsɛ agyidifoɔ ɛnante nokorɛ mu nti nnoɔma bi wɔ nom a yɛde Bible no prove ɛma yɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ nyɛ nokorɛ. Mmere bi owura bi a na ɔse ɔyɛ sɔfo na afei watɛn ne kɔ Moslem na nsɛm bebrebe no no ho nsɛm bɛba ba Facebook ne ayi ɛwɔ Kumasi akyire ɔso ɔkɔ ɔtafo kɔ joine Moslems ɛne nsɛm bi a na ɔka ɛna ɛnɛ anwummere yi mepɛ sɛ me ne wo ɛka biribi fa ho na yɛhwɛ sɛ yɛ nokorɛ ampa a anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ a nti Ɛɛ, Kristofoɔ, yɛmpɛ sɛ yɛbɛsua Bible no nti no, obiara tumi fa Bible no na wabie mu baabi a na waka asɛm bi a na wasi ntrase na ɔde adaadaa yɛn na yɛdi akyire. Wobɛhu sɛ na so called Christians nso na yɛ, yɛdi akyire na yɛ, yɛ like na yɛ subscribe na yɛfrɛ no sɛ yɛma comment fa ho because yɛnsua Bible na adeɛ biara a wonim biara no ɛnokorɛ wɔ mu no obi bɛgye afiri wo nsam. Ɛba saa a, ɛnyɛ nhyira ma wo. Nti na anwummere yi, Mepɛ sɛ me ne wo hwɛ biribi wɔ Bible mu wɔ asɛm bi a owura no kaeɛ na yɛhwɛ sɛ mekae wie a na yɛhwɛ de toto nnoɔma bi ho sɛ ɛyɛ ampa a anaasɛ ɛnyɛ ampa a. Enti yɛnkɔ the eh, Bible no mu, ɛyɛ Galatifoɔ nwoma ti baako ne nkyekyɛmu a ɛyɛ eh, edunum no. dunum no reba fam bɛka mu sɛ dunson no, na yɛnhwɛ biribi wɔ hɔ. Ɛyɛ Galatifoɔ nwoma a borɔfo no yɛka no Galatians, the book of Galatians chapter uh, 1 verse uh, verse 15 to 17. Ɛyɛ Galatifoɔ nwoma no ɛti baako nkyekyɛmu edu enum ɛbɛpem edu nson no. Yɛntie Awurade asɛm. na yɛnhwɛ deɛ Nyankopɔn wɔ ma yɛn. Bible no se eti dunum no ba no, ɔse, Na ɛsɔɔ deɛ oyii me firii me na yam na ɔnam n'adom so frɛɛ me no ani, sɛ ɔbɛda ne ba adi me mu no sɛ menka ne ho nsɛmpa nkyerɛ amanaman no. Ntɛm ara me ne honam ne mogya antu agyina. Nso mankɔ Yerusalem wɔn a wɔdii m'anim yɛɛ asomafoɔ no nkyɛn, na mmom mekɔɔ Arabia Na mesane mebaa Damasko bio, Awurade asɛm ni. Amen. Enti owura yi kɔtuu saa quotation yi, ɛfiri eh, Galatians, Galatifoɔ nwoma ti baako, nkyekyɛmu du no bɛpem du nson a ɔka wieɛ no, ɔka asɛm kamakamakama bi wɔ hɔ ma amanfoɔ de wɔn nsa hyɛ wɔn anum bɔ hwerema kɛseɛ, teateam yie dede ka nsɛm bebree. N'asɛm a ɔkae ne sɛ, Yɛnhwɛ sɛ Paul se tam a Nyankopɔn frɛɛ no, ɔkɔɔ, wankɔ Jerusalem, na mmom ɔkɔɔ Arabia, na ɔfiri Arabia no, ɔsan baa Damasko, ansa na ɔkae kɔ fam a ɔkyerɛ sɛ ɔbaa Jerusalem bɛhuu apostol no. Enti ɔkae saa quotation wieɛ a ɔkae wieɛ ara no, n'asɛm a ɔkae ne sɛ, Enti Paul koraa yɛ Moslem. Nti Muslimfoɔ no bɔ gyee so ne Nkramofoɔ no bɔ gyee so teateaam yie dede ne ayi. But deɛ mpɛ sɛ meka ne sɛ, so Paul ɔyɛ Muslim a? Sɛ wokɔ The Book of Acts a ɛyɛ Asomafoɔ Nnwuma no a, saa ɛɛ fɛn sɛ ɛfan a yɛkae yi a Paul sɛ ɔkɔ Damascus ɛwɔ hɔ, but yɛwɔ commentary wo a woresu ɛɛ woresu ɛɛ study Bible yɛwɔ commentary wɔ ase anaasɛ wo a wɔwɔ Bible commentary bi a wokae a wɔkyerɛ deɛ nti a Paul kɔ Arabia. Ebinom sɛ ɔkɔdii ɛɛ years years na ɔkae na ebinom ɛsɛ ɛyɛ nokorɛ ebinom sɛ ɛyɛ nokorɛ because ebinom ka years no because ɔhwɛ time a ɔkɔɔ hɔ no a a ansa na ɔreba Jerusalem no a eh, ɔsan ɔsan ba Damascus, ansa na ofiri Damascus a ɔba Jerusalem a eh, Barnaba ɛrebɛyi no de no akyerɛ eh, eh, yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ asafo kuo no ne apostol no a eh, ɛyɛ ɛna kakra but ebi se three years ebi se ɛboro saa ebi so ɛka years dodoɔ ebi ɛne ebinom ka but wokɔ bible commentary mu a ɔma eh, years no wɔ hɔnom But ɛnyɛ no na meka, deɛ eh, yɛn nua no kae ne sɛ, ɛnam sɛ Paul so ɔkɔ Arabia no nti no, Paul yɛ Muslim. But Bible no, sɛ yɛkae the book of Genesis to Revelation a, Bible no baabiara nni hɔ a ɔkyerɛɛ sɛ Paul ɔyɛ, eh, ɔyɛ, ɛfrɛ no sɛ, ah, Muslim because Paul no ntwerɛ a ɔtwerɛ nyinaa no deɛ Jesus Christ yii ne ho adi na ɔkyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ ne nsɛm a ɔnka wɔ amanaman mu no na Paul ɔkaeɛ. Nti yɛhwɛ history a Christianity yɛ after the death of Jesus Christ, nti woansɛ yɛfa sɛ after the death of AD 1 na Christianity hyɛ ase a asuafo nti sɛ ɔhwɛ wo a wɔ ɛyɛ bible ɛyɛ commentaries ne bible ɛfɛn sɛ ɛyɛ study bibles no wobɛhu date a asuafo no hyɛ nyamesom ase ne tam wɔn twerɛtwerɛ bibles no date ne biribiara ɛwɔ hɔ but bible anaasɛ ɛyɛ ɛfɛn sɛ abakosɛm kyerɛ yɛn sɛ nkramosom Ansa na Nkramosom rebɛba no, na wɔfrɛ no sɛn? Christianity anaasɛ Kristosom aba bɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ mfeɛ ahanan aduosia anaa mfeɛ ahanan ne kakra. Mfeɛ ahanan, four hundred and fifty anaa four hundred and sixty years. According to history no ansa na yɛfrɛ no sɛn ɛɛ Muslim anaasɛ Islamic religion no ɛɛba. Nti question a me meebusa ne sɛ, Owura no kaa saa asɛm no a Nkramofo no bɔ gyee so ne Akristofoɔ bi sɛ wɔn nnim so ne yɛampa no se na wɔn ɛɛka no a nam sɛ yɛnsua Bible no nti no. Saa tam a Paul ɛbɛgyee Jesus Christ diiɛ no, gye sɛ ɔkɔ Damascus akɔgye twerɛ nkrataa no de aba abɛkyekyere asua ɛɛ asuafoɔ ne Akristofoɔ no a Nyankopɔn ɛ ɛ ɛ Jesus Christ bɔɔ no a ɔyii ne ho kyerɛɛ no a ɔkaa sɛ ɔmmɛyɛ no somfo na ɔmmɛyɛ Nyame adwuma no. Saa tam no around AD yɛfrɛ no sɛn? around AD early ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ years of the death of Jesus Christ na yɛfrɛ no sɛ because wohwɛ time a Paul kum Stephen a ɔkɔ akɔgye saa ɛyi ma ɛyɛ Jesus Christ ne wuo no akyi no pɛɛ na Pentecost da no tɔɔyɛ no akyi no ɛbɛyɛ sɛ bɛfa sɛ within bɛyɛ sɛ bɛyɛ one year two years time ɛkɔ three years nti bɛfa sɛ AD three anaasɛ AD four That time no na bible nso se ɛyɛ four hundred and fifty to sixty years time ansa na Islamic religion ɛba. Nti saa time no a owura yi ɛka sɛ na Paul ɛkɔɔ Damascus ɛkɔɔ eh, Arabia nti ɔyɛ Muslim no saa time na Islamic religion asɛ saa Muslim wɔn religion na ɛwɔ yi. Ɔn sɛ atorofo adiyifoɔ no, ɛne atorɔ nnaadaa, ɛne atorɔ nkyerɛkyerɛ no, ɔn sɛ ba, Jesus kaa sɛ bɛba, ɛyɛ bere mu. Ɔn sɛ aba na nnipa bebree ɛredaadaa wo, ɛsan sɛ woyɛ Kristoni a wompɛ sɛ wobɛsua Bible nti no, ɔho sɛdeɛ wo gyinabea akɔduru. Yɛkaa na wagye adi, yɛkaa na wagye adi, because wompɛ sɛ wobɛsua Bible no. Because ɔkɔ bible mu akɔ study bible yɛ wo date time no nyinaa wɔ hɔ time a Jesus ɔbaeɛ ɔbɛwuu yɛ ɔ starting ministry biribiara wɔ hɔ time a Paul Jesus Christ arresting no ɛwɔ Damascus road ɔbaa bɛyɛ Kristo ni Paul no ntwerɛtwerɛ a ɔtwerɛ nyinaa ebien na ɔtwerɛ maa Muslims ɔtwerɛ sɛ Kristo Yesu a wahu no a wayi ne ho akyerɛ a ɔredi ne ho adanseɛ ɛna ɔka n'asɛm akyerɛ amaaman ɛyɛ dɛn na Paul ɔbɛyɛ Muslim But Akristofoɔ bi gye di na nnipa rebɔ gye so. But Bible se Kristosom no, ɛbae ma ne timii maa nnipa nyaa nkwagyeɛ kɔɔ anim rekɔ mfie ahanum akyi, mfie ahanan ne kakra rekɔ mfie ahanum ansa na Islamic religion no ɛyɛ dɛn ɛreba. Na that time no a Paul kɔɔ Arabia that time no, na Islamic religion no wɔ he? Nyame nka ho na ɔnhyira wo na ɔmmoa wo na ɔma wo nteaseɛ wɔ n'asɛm mu ne sua n'asɛm na nya nyinasoɔ wɔ Nyame asɛm mu na woanfiri adom no mu anhwe ase. Ɛyɛ Berefo Amankwaa Kwadwo na wo tee me nka no. Subscribe me channel no Berefo Amankwaa Kwadwo wɔ YouTube ne follow me wɔ me page wɔ Facebook na E follow me brefo hour of believers walking through ɛwɔ facebook page na e follow eh me profile brefo amankwaa nyame nka wo ho ɛwɔ yesu din mu amen.